Jadi aku udah minta pemenal hari ya aku udah messenger ya nanya tangan mai ikut mansut ke Japan ya to ba channel kisah sekolah horor lalu ya nyaut kuliah ko ya ada masalah ya ada ngacau yang penting kita udah minta izin nyemak Japan to bisi masalah baka punas maya nya sida ya ulih ngasuh aku. Nerus ngagai sida iya ulih madah tang iya penting aku udah minta pemenau ari iya nyadi iya madah ulih so aku ngaga chepin tu ba channel Captain Squaro. Nyadi cherita sekali tu chepin iya betajuk semengat aaa nyadi kisah tu kisah seram lah. Nyadi kita ke udah subscribe thank you so much nyadi kita ke baru datai ba channel tu kita tau klik subscribe. Kita klik subscribe udah nya tekan lonceng ngambi kita nemu nama video ke datai ba channel Castle Squad Horror. Nibuh kita masa ujang agi ok kita terus ka cerita tu. Mungkin ni gaya pejalai cerita tu kita ninga diatu. Selamat ujung minggu bala peninga lalu selamat bebulai baru enggau aku ba ruai Cason Squad Horror. Nyadi cherita keterubah Renggat ke satu iya nya Cepen digaga Clara Owen. Semengat tajuk iya. Nyadi pia ke munyi cherita tu au alu terus ka aku tu ngambi kitai enda muai masa kitai. Dan ni endu. Nama nuan enda meda mata panah udah ngalih? Nadai eno dara dani maya tu. Belubah sara angkat. Tak semadi ka dani laban ti enggai ninga indai iya mutap-mutap jaku deh. Angkat mih tudah enggau singkang kaki ti keberat ke belala tinduk, buntau. Laban kemahai umur iya genap lapan belah taun, sumpah peturun sida. Udah nurun sara laban iya siku aja anak tunggal dalam turun iya. Nya kebuah mata iya ulih meda utai kena ulih peda uhang enggau mata kasar. Tegal ti takut iya nguji deka nutup mata iya taja pan iya beasai ngantuk. Ingat sida. Genap umur anak nuan lapan belas taun ila, nuan enda tau enda ngalika anak nuan ditanjau maya bulan kembung kena nyambut meri ari turun kitai. Tang, indai iya ingkau janji udah ke dipadah ini sara. Enda nuhutka peminta ini sara laban enda ngasuh sara ngembuan utai ti ibun peturun sida iya. Sara. Enti lebuh nuan bejalai enggau bala raban nuan ke kampung legi, siti aja ti pesan ku ngagai nuan, Au anak, anang sekali nuan nyingkau bungai beturak chelum selepak buluh betung, ku Indai Sinda bejaku enggau anak iya. Nya meh Sara mekang enda memunyi laban iya sigi anak ti ninga jaku apai indai. Sina murus pala anak iya sereta alu nyium kening anak ke sisayau ke iya nya. Apai Sara semina merati aja ulah bini enggau anak iya. Nama kebuah indai selalu mesan aku enda ngasuh aku nyingkau bungai ti ku iya nya? Nama utai dilalai ke indai? Nama utai enda da suah iya temu aku? Sara nelai ati empu. Titih ka aja jaku indai nuan tu lalu badu agi nanya nama kebuah iya, ku apai iya Sigau. Sara nyandik raga lalu bejalai belubah pansut nyingkang ke huai. Entengah laman Dedin bisi tiga iko bakih iya nganti, Jelih, Mit enggau Sarawak. Jampat agi Sarah, lama amai kami tiga udah nganti nuan ba baruh ditu tadi. Sarah pen beguai nurun napatka bakih iya tiga iko nya. Nya nya bala peninga nangka tu aja aku ngelengka ke renggat ke satu tau belaban sigi tu udah nangka tu kedegaga menyadi kitai Clara Win nya nyadi tampung kedua ila aku nampung iya ba hari empat. Au ingat ke tau malam hari empat tau sign kita kita ke empai subscribe kita tau subscribe au idup ke lucheng kita nya ngambi hari empat nya tadai deh video nya udah di upload ku lalu bemunyi telefon kita au dia kitai sama mending ke ba renggat kedua nya au ba minggu baru kitai betemu baru mupuk dulu aku selamat ujung minggu semua.